Zita rangu ndinonzi Se Magaruva. Nhasi ndauya zvakare nechimwe chidzidzo chemutauro weShona. E, tichaenderera mberi nemazita nezvisazita singwi mazita nezvisazita singwi tichibata musoro unotiwo unotiwo dzitsi rezita pamwe chete nemipanda yemazita zvakanaka dzitsi chivakiso chinoratidza zvinoreva zita racho dzitsi musimboti wezita harishanduki kunyange rikabatanidzwa nezvivakashure zvakasiyana sokuti mu plus sikana va plus sikana 2 plus sikana chi plus sikana chi plus rume svi plus rume ipapapa chatiri kuti dzitsi ndisikana sikana sikana sikana rume rume izvozvo hazvichinje zvakanaka cherechedzo Nokuda kwokuti dzitsi harishanduki, mazitsi emazita emupanda 5 anofanira kuratidzwa ari se sezvaari kune mimwe mipanda mizhinji sokuti ri plus panga kwete kuti ri plus banga. Kune mimwe mipanda tinoona kuti dzitsi iri harishanduki sokuti ma

zvakanaka chiregai tichiyambukira kumipanda yemazita mipanda yemazita mazita anogona kurongwa achipinda mumapoka anonzi mipanda yemazita mupanda 1 chivakashure chemupanda 1 ndimu unoshanda nechivakashure mu chichireva munhu mumwe chete sokuti zita mukomana chivakashure chezita mu dzitsi rezita komana Zita munhu chivakachure chezita mu dzitsi rezita nhu. Zita mukadzi chivakachure chezita mu dzitsi rezita kadzi. Chivakachure mu chinogona kubatana nemadzitsi anotaura basa romunhu sokuti zita murapi, chivakachure chezita mu, dzitsi rezita rapi, zita mudzidzisi, chivakachure chezita mu, dzitsi rezita dzidzisi. Chivakashure mu chinogona kuva MW pamazita ane madzitsi anotanga nenzovera. Chinonzi nzovera mavara anoti a, e, i, o na u. Somuenzaniso, zita mwana, chivakashure chezita MW, dzitsi rezita ana zita mweni chivakachure chezita mw dzitsi rezita eni mpanda 2 chivakashure chemupanda uyu ndiva mupanda wavanhu wavanhu muuzhinji apa ndipo paya panoshanda sungano

anoumbwa sezvinotevera. Zita vakadzi chivakachure chezita va dzitsi rezita kadzi. Zita varapi chivakachure chezita va dzitsi rezita rapi. Zita varume chivakachure chezita va dzitsi rezita rume. Chivakashurevaa chinogona kuonekwa savhii kana chashandiswa nezita rine dzitsi rinotanga nenzvovera nenzvovera. Zita vana chivakashure chezita vhii dzitsi rezita ana kana kuti ana. Cherechedzo Kuchimanyika chivakashure va chinogona kuonekwa saa sokuti asikana, akomana. Mupanda 1a mupanda uyu hauna chivakashure chinoonekwa nokudaro unomirirwa naTongeza Chizero chakadimburwa pakati. Mazita aya anenge ari muushoma. Mupanda uyu unopinda mazita akasiyana-siyana anoti. Eyi mazita chaiwo anodaidzwa nawo vanhu. Mazita aya anoonekwa nekutanga nevara guru sokuti zita chipo, chivakachure chezita zero, dzitsi rezita chipo. Zita Tendai chivakachure chezita zero dzitsi rezita Tendai. Zita Tongai chivakachure chezita zero dzitsi rezita Tongai. B. Mazita oukama sokuti zita Sekuru chivakachure chezita zero dzitsi rezita sekuru. Zita baba chivakachure chezita zero dzitsi rezita baba. Zita tete chivakachure chezita zero dzitsi rezita tete. Cherechedzo. Humwe ukama hunotanga hunotanga namu unopinda mumupanda 1 sokuti muzukuru muramu c mazita akakweretwa kubva kune mimwe mitauro achitaura basa romunhu sokuti zita ticha e, ticha wechirungu chivakashure chezita zero dzitsi rezita ticha zita coach chivakashure chezita zero dzitsi rezita coach zita refuri chivakashure chezita zero dzitsi rezita refuri d mazita asinganyatso asinganyatsoitendeki asinganyatsotendeki kana kutaura munhu kana chinhu sokuti zita nhingi chivakaita chezita zero dzitsi rezita nhingi zita yekera chivakaita chezita zero dzitsi rezita yekera zita yonini chivakaita chezita zero dzitsi rezita yonini ii mazita anotaura nguva sokuti zita nhasi chivakachite chezita zero dzitsi rezita nhasi zita zuro chivakachite chezita zero dzitsi rezita zuro aiwa tinotenda nechidzidzo chanhasi chiri pamusoro pemipanda yamazita tombogumira ipapa